every single time these kidnappers mm. decide wan release video the video dey go far who is the first person wey dey always who dem dey send this video. video to to upload am when be say almost all the blocks for nigeria go get am guess what since this the man come outside so many people now don dey run with the fast say eh we talk am dem wan islamize nigeria now mm. oh dem wan start am with oyo state oh somebody else talk am before jejejejejejejeje even after seeing how the innocent nigeria don dey carried away by this lie why the state government no come answer and say no is a lie no be the demand wey we receive be this e e e come take the hmm. kidnapper wey dey inside bush when the government no know where dem dey right now wan believe so to come do a video to come find way take put am online to come let us know say no be wetin dem talk again that no be big shame again, to us when the people are silent evil go continue to triumph. that's the problem when you see something you say something actually. but then you no go fit deny the fact say these realities dey happen when you dey conscious e of your environment na then make we dey tell the security agencies the security hmm. outfits dem say please biko abeg when somebody come to report something to you hmm. if you want to do your investigation make you do your investigation properly before you put allegation for person head wey matter no concern only because he dey try to be a true and nigerian and in addition to that too eh, make we also try dey careful on how we dey spread misinformation and aid misinformation for this country nigeria e creates a lot of anxiety and people dey also dey use am dey com commit uh, havoc see the woman wey go kidnap herself now when her daughter bin dey cry dey ask for millions of naira only for them to find out say e dey e dey hotel with her boyfriend dey wait for fifty million naira to to enter her account that's a married woman so the the, the business now the way the, the kidnapping don go now some people don take am as business mm. no be yesterday we dey when one ekiti vice chancellor uh, chairman kidnap himself to take raise money to take contest for uh, election until they catch am but next time that you go blame the government say when you see those news hold on na when you see those news online you go say oh it's the government that is not taking care of people it's the but na animals evil human beings wake up one morning say how can i make money be 89.9 Yanga FM. Money once again, and I hope say you dey make that moolah, you dey make that money very important and very necessary. Check your time right now, my brothers and sister. It go clear for your eyes. So Bobby say five minutes. In fact, going to six minutes right now. One base leave the hour.

Now, in case you just dey tune in for the first time and you dey wonder how the programmings dey be on a Monday, just calm down, make I run you through. Now, it go good for you to know, say, 5 to 6 o'clock the first hour, na tori wey matter, where e be say we dey sit down properly on top wetin concern politics, economy, social matter, in fact, anything wey concern government policies. Now, this first hour, 5 to 6 o'clock, tori wey matter, now we dey sit down on top and dey talk about am properly. Now, the very second hour, six to seven o'clock na office palava mm. just like the name we dey sit down on top everything wey concern office gist and matter mm. whether na work o whether na job o career path o job opportunity o anything wey concern workshop mm. na for six to seven office palava na we dey talk about am then we move over to the third hour seven to eight o'clock that one na gbedu hour and of course entertainment gist you know say e no go make sense when we just dey talk dey talk dey talk dey talk we no go use music to spice am up and as a station wey sabi to we gats to really show you why dem call us that name so that seven to eight o'clock na better better music i tell you the truth

just like the name na you go be artist our karaoke session na you go sing for us you see as your mouth dey always dey talk ah this artist no sing this song well o this artist no write this song well o eh for that particular hour eight to nine na you go be the artist you go freestyle make we listen make the full world to listen we go judge your matter

under your throne mm. under your waist you are safe there very safe under your waist i belong my lord my cover my purest one that's me my one of one yes mm -hmm. you are very safe under my throne under your waist

king eh and the kid don is me. make una comot body eh comot body high tension high tension high tension my lord go ahead sir. anyway good evening to all the illustrious sons and daughters of the formidable kingdom it's a great day uh, for us to gather once again on top cruise express we have a lot to discuss today exactly and uh, without wasting any more time we go kick off with the tori matter because uh, mm -hmm. there's a lot wey happen over the weekend and we are here to discuss weekend full oh. about it mm, weekend oh, full dey plenty hmm. so quickly before we go on a music break right now just share the phone numbers with you now uh, both the whatsapp and the hotline the whatsapp line na 0904 821 3013 you fit send us a voice note there you fit send us a message or even call us by the time we open the phone lines but the hotline na 0201 635 0899

na a national duty no be just military work tinubu don tok say di fight against terrorists na a national duty no be just military work and then we move over to di second one wey be say troops don overrun terrorist stronghold as dem rescue 360 abductees for inside borno state Troops don overrun terrorist stronghold as dem rescue 360 abductees for inside Borno state. And then we'll move over to the last one where e be say Dati Baba Ahmed don talk say Atiku for don win 2027 presidency if to say im dey backed by Obi for 2023. atiku for don win 2027 presidency if to say im dey backed by obi for 2023 na the headlines wey we dey track at this point in time my king So, so be, before we get straight into those three major focus, right? Yeah. Uh, there's an update regarding the uh, 37 school children kidnap and uh, three, three teachers right mm -hmm. kidnap in oyo state mm. uh, as i dey come work just now i see a video i think this go be the third video being released by the kidnappers uh, of the victim i think the lady there that teacher don become the vice uh, principal the vice principal actually don become

uh, gbogbo ẹ gbogbo and you go clearly see am say every single of this video wey this woman dey do am do she dey do am under duress uh, with wrapper for her uh, back to cover the background and uh, you go see am say e dey look people face when e dey front of am dey dey talk wetin she dey talk mm. and um, and really really since that demand come outside there was never

to come tell us say we no ask for sharia law say only wetin dey ask for na money wey dem wan negotiate and the release of some of their their brothers when the government don already put for jail the woman according to the woman who dey speak on behalf of the the first people who dey speak on behalf of the bandit say even the terrorists kidnappers say dem dey expect make the government negotiate with them on the money and the people wey dem fit even release mm -hmm. to them but nothing was done in that regard so who be the person wey list start demand wey kidnap terrorists no ask for come put am online i think the closest authority to confirm to that was when i hear the speaker of the state house of assembly dey yarn that's in person of uh, uh, adebo uh, adebo ogun doyin when e dey yarn say oh are you people expecting uh, us to start negotiating with bandits don't you know when, when we negotiate with them do you even know what they are requesting for don't you know when we negotiate with them it will encourage more people to to pick up arms and go into kidnapping that particular statement no also state say oh their demand involve billions of naira he it was just a vague statement to say come we as a state not ready to negotiate with these igbo people say make una stay calm so i dey wonder who and who come up with that list of demand come post am and even when the person decide do am why the state government not come outside say no no no no no this was not what we got this was not the d- demand that we receive why the federal government not also come outside say this was not why they let am fly and why e be say every single time these kidnappers mm. decide wan release video the video dey go far who is the first person wey dey always who dey upload send this video to to upload am when be say almost all the blocks for nigeria go get am okay i no suppose to dey help nigeria security till dey do their work but when you ask some of all these questions The answer might be closer than you know or than you think. Okay, so first of all, when these demands been actually come out, you know, even they fly the first place when I see them now for X. Now, after I see them for X, what thing I do be say I go or your state uh, X handle i go check am i no see like anything like that and i dey follow a couple of their official handles for social media too i check those social media handles i no see any update because i continuously dey follow up on these abductees these uh, oyo state uh, abducted children and teachers and the rest of it i dey follow up with the story and i make sure say i dey try to get the facts right now i no see any update from the government

na na the reason na na make people dey spread misinformation misinformation on social media misinformation on social media when i see that request anybody wey talk to me about that particular request i go say you don get a confirmation anybody don tell you say na wetin the kidnappers dey request be be this one because you need to make sure say anything wey you dey put out there dey very very uh, uh, certain because this matter na very sensitive matter now looking at that video wey that woman make e go good for everybody wey matter concern to know say anything wey that woman dey talk there no be of her, of her own doing. Certainly, yeah. She definitely mm. dey under duress because if she was in a better place and a safer place, I mean, she go get a different opinion. So anybody would they feel like say, hey, maybe the woman they speak for the terrorist, she there on their side or something. No, you need to bring your mind back to the fact. Say They e get people they still dey kidnap they dey mm, kidnap and e get mm. people wey probably face her with gun there so na wetin dem tell her to talk na im she go talk so so why and the oyo state they need to they need to bring out a disclaimer or a refutal say we never got this this so so why why why the state I or rather why the state I government i no just know sit down and, see allow this whole list of demand dey fly And the next meanwhile- thing- guess what since this the man come outside so many people now don dey run with the fact say eh we talk am dem wan islamize nigeria now Hmm. oh dem wan start am with oyo state oh somebody else talk am before jejejejejejejeje even after seeing how the innocent nigeria don dey carried away by this lie why di state goment no come ansa and say no is a lie not be the demand when we receive be this it it, it can't take the hmm. kidnapper when they inside bush when the government don't know where they dey right now one believe so to come do a video to come find way take put put am online to come let us know say not be wetin dey talk again, is that not a big shame again, to us again again i still dey ask can we no get a hold of these people wey dey make video anyhow dey post on social media can we no get nigeria government can we no get a hold of these people because i don't want to think deploy they don deploy technological wetin i call am that advanced same like say thing do- i dey very happy say adelabu nephews Mm. im nephew and im sister His don sister, come i yeah, dey the twins. so Over the excited weekend. please biko abeg i go wan make dem use that same energy i go wan make dem use that same energy channel am to these children and these teachers I, I hope i hope wey they don do. dey for under sun dey for under rain for how many weeks now I hope they do, but knowing fully well, say the situation also they different because if you watch the video of the security operative when they successfully rescue Adelabu, the former minister of power, Igwe. sister, and the children, you go notice say they still dey inside town. They not dey bush. Maybe this that one make- na the no, this no, one na the that first this one na the first kidnapping mm. wey dem dey put dem inside house. Made, that made it easier for the police to. to you know say as that as, as that kidnap happen na him and since na big man uh, sister too uh, the priority dey different too na him dey swing the two action maybe e e no dey the time no dey enough for them to find their way enter bush because na Okay, time for do that thing. security, security now, security now. They only assured for the connected few. Uh, not really not be wetin i dey talk be that so na time that kidnapping for happen according to the news if you check this place these are communities when they far from town so e dey close to bush i just dey i just dey try one look the reality e good as e dey try one look the reality of things so you know say maybe na why wait na maybe na why mm. the catch up on top this adilabu sister and his children dey fast

because di kidnappers dem torture am and dem kill am in di process now dis na inside town dem no carry am enter inside bush so why we no get a rescue mission like dis one di way dis one take fast why we no get a rescue mission like dat since we dey make excuse say okay di mm. kidnappers never carry adelabu sister and her children enter bush mm, yet na make dem fit catch dem mm. so why we no dey catch other kidnappers too wey dey go kidnap other people dey keep them for houses for inside communities wey no be bush

Haruna Sani who yarn say di operation involve special forces and troops of Sector 1 and come dey carried out after weeks of intelligence gathering, covert uh, reconnaissance and detailed operational planning to make sure say life no dey lost uh, during di process. E come yarn say di victims wey consist of men, women and children bin dey in a harsh condition afta being abducted for several community particularly around di ngoshe axis for inside borno state so na im 360 individuals take dey released by di nigerian military first of all eh, eh, eh, i think di nigerian military deserve eh, heavy commendation on top dis particular good work when they do but i notice something You see better. e e take dem three lorry to take bring these people in Mm. so that question wey dey ask me that time how this kidnapper this kidnapper is it the same lorry abi na still the same okada na bike na bike na im make Mo- bike no go move again now make we they no go go on a move till break. ten pm after ten pm make they no move For Oyo State, for mm. oyo state because na bike dey- na im dey dey carry ca- use

come in when we just go on break and e dey come from my boy wey don join nigeria air force okay uh, one thing he beg me say uh, big shout out to ibrahim uh, he, dey, he dey work with me for my former side before before he join nigeria air force he say muna take am easy on there. who be that. my boy wey dey work with nigeria. who be the owner. us say dem dey do a lot say even where e dey come from right now just dey enter lagos now he say he dey the front line for kano state dey fight these people say no be no be the way we dey see am for social media not be so e be on ground say okay. not be small people that they fight you get so but then again big shout out to the nigerian military on top the effort wey dey put in but more effort is also expected uh, from una too until we eradicate these people nigeria people not get rest of mind you get. Mm. all right so moving on to the next story would it uh, enter the whole abc presido don talk say the fight against terrorists na a national duty no be just a eh, military work mm. now presido yes. bola ahmed tinubu he don commend nigeria security personnel for their courage and their sacrifices mm. for the fight against terrorism banditry kidnapping and other security threats mm. across the country and this na for message wey he give to members of the armed forces and other security agencies for im x handle today na im presido come praise di troops o say wey dey serve for front lines e describe dem as shield wey dey protect innocent citizens hmm. and preserving di nation's peace and stability im come tok say you stand as a shield o hmm. and you go continue to stand as a shield hmm. between those wey dey seek to destroy di peace safety and dignity of our communities di president come tok say true true e know say e get some kind some kind condition wey no nice wey di security personnel dem dey dey dey operate dey mm. face e say see e understand e tok say dem dey serve for inside forest dem dey for road dem dey for other operating bases dem dey for air dem dey for creek dem dey mm. across challenging terrains mm. just to safeguard di country and di country appreciate sacrifice oh. exactly and the country he appreciates mm. their hand mm. he also come dey pay tribute to the families of uh, security personnel recognizing the emotional burden of long deployment hi mm. husband go travel go far wife go travel go mm. far family go just dey everywhere you know scatter everywhere presido say i understand even as rain dey fall mm. you know cold dey catch and dey rest

and the commendable efforts don dey recorded in the last two weeks some of those stories i dey send out to you Yeah. where this vigilante go enter bush because they understand the terrain the same way whoever bring these terrorists come their community understand the terrain to catch these people and it don lead to some level of uh, result i hope we keep doing that Okay. and i hope the state governors too go carry the money especially the security vote money use am take empower these uh, vigilante that's also i- an indirect means of employment because you putting them on that salary some of all these people wey dem dey jobless go join the vigilante take dey fight against these evil people. All right, so uh, President Okon still talk amongst other things when he talk. He say Nigeria no go surrender to fear, Yes. and Nigeria no go allow terrorists, bandits, kidnappers, or violent extremists to define who we be as Yes. a people. Because violence no be waiting that our blood, hatred no be waiting that our blood, and all this uh, uh, greed and the rest of them no be waiting a Nigerian man represent. That can remind me.

fact not be it fact. is a fact talk let's stop making it is a fact we dey on ground so we know wetin dey happen it's only a fact when you and i make it a fact so stop mo stop to dey use that one dey encourage we no dey use am dey encourage anybody we no dey use am dey encourage anybody we dey tell you the reality of most nigerians that is the reality of most nigerians i know when you speak out sometimes you enter trouble for wetin you no know oga we go and you get to and you get to speak out eventually so so this when you dey talk now

wetin happen to them. I reserve my comment. You better reserve am o but I I I dey of the opinion say but then we keep on to en encourage Nigerians say yes, yes you speak up when you see something when you see something you say something actually but then you no go fit deny the fact say these realities dey happen when you dey conscious of your environment na then you go dey tell the security agencies the security hmm. outfits dem say please biko abeg when somebody come to report something to you hmm. if you want to do your investigation make you do your investigation properly before you put allegation for person head wey matter no concern only because he dey try to be a true and nigerian. and in addition to that too uh, make we also try dey careful on how we dey spread misinformation and aid misinformation for this country nigeria e create a lot of anxiety and people dey also dey use am dey com commit uh, havoc see the woman wey go kidnap herself now when her daughter bin dey cry dey ask for millions of naira only for dem to find out say e dey e dey hotel with im boyfriend dey wait for fifty million naira to to enter im account that's a married woman so the the the business now the way the the kidnapping don go now some people don take am as business hmm. no be yesterday we dey when one ekiti vice chancellor uh, chairman kidnap himself to take raise money to take contest for uh, election until they catch am. but next time that you go blame the government say when you see those news hold on na when you see those news online you go say oh it's the government that is not taking care of people it's the but na it animals evil human beings wake up one morning say how can i make money kidnap their brother as you no fit kidnap their brother they kidnap theirself but you keep putting the blame on the government they feel say na they no do the work but na evil people more sometimes they give some some some some, some uh, I, I, I don't know the english to use right now we are we are too evil in this country first of all human being when evil anyhow uh, anyway i, I beg uh, i think from now on eh, if nigeria see any news concerning person being kidnapped before you start to dey contribute try make your find the fair because e be like say na him be the new modus operandi of evil people now to take raise money for themselves you get more dey extra, uh, eh, eh, eh, extra careful. if to say if mm. to say if to say we dey for a country mm. wey be say once this thing start immediately you tackle am mm. and you tackle am and other people see say other people when you engage in this thing you go face a dire consequence maybe people for actually stop and people for you know try to make sure say they no involve themselves but then in nigeria abeg make we lis ten to voice notes uh, from whatsapp.

go make report to police and in that process become suspect sir my king please i just want to categorically tell you you be isha man you know ekpoma i don't know if you know how ekpoma be from 2005 to around like 2012 13 it was a hot zone i know person you know how say they tell me i know person wey be say e see body wey dem don kpai for one corner ah who kpai this body o e run go police station mm. go tell police say ah see body wey dem don kpai for so so so place o after police don come do everything you know wetin dem tell this person dem ask this person how you take know say dead body dey here by this time of the day because it was very early in the morning say how you take know say it only take the grace of god for that kind person for that person to comot for that thing that year you get that mentality still dey in me till now like mm, you dey e still dey ring for my head mm. person come report something then how did he end up becoming a suspect for that thing. okay so i no know if you uh, if you dey follow general procedure of how policing dey work right most time when you make make uh, uh, report like this because na you be the first person wey report dem go ask you some question to just make sure say oh you no get hand for this because e get some criminal wey dey also carry out event carry out that kind of thing to clean their hand eh, or to act like say dem be innocent or go report theirself to police and say oh see wetin i see you get so sometimes na normal procedure for police to ask you some question just to make sure say oh you no get hand for this matter and when they ask you and you answer those questions correctly an average thinking intelligent police officer suppose know say you no get hand but guess what most of our people dey lazy na so some of the police officers also dey lazy to okay. ask to carry okay. out some basic uh, uh, investigation okay so na make, make those kind of things dey end up more we go for music mm. break hmm. when we come back we go round up no go anywhere on a good evening fire fire

Yes. Yes. Uh, this other person saying. good evening yanga fm to me e no dey enough for the police to tell us say to say something when we see something but they must also guarantee the welfare of the person that is making the report mm. as long as their heads their heads among our security personnel mm. sometimes they fit turn the case against the innocent eyewitness thanks uh, this other person say but na true you dey talk sha you know how M- N- npf matter

Okay. which give chance for all these low life low intelligent people to troop in and what do you expect the same result until we start to dey get intelligent people for the nigeria police force i'm not saying people wey dey there currently are not dey intelligent they are not just more probably the only intelligence one plenty pass okay. and that's why you see things like this dey happen when somebody go report case you dey take am as the number one suspect so until we get intelligent people for all those offices and those

and dey build long term political goodwill by backing younger politicians and waiting for im turn e for good for am and im tok say dis na strategy wey presido bola ahmed use Use, and na eh, im make im posi- im position himself When to e be reach time, be Emilio eh, come. yes when e reach time for am to become president e come become president and na im come dey talk say atiku need to position himself well Mm. and if to say position this advice is no dey come late so i no come know this guy this one that how they dey call am wetin uh, that thing dey talk be say article if you say support uh, p2b for 2023 yeah. right now p2b for the you know try to back am up and support am for 2027 support from because back abi as vice president no okay, if for support am properly if for okay. no back am up as he don become vice president already for pdp abi for labour party so atiku comot for for pdp when e dey come support no e for still dey for im pdp na if you wan dey for pdp wike im go wike am im go wike am because you know say and why they even dey talk this thing na because you know say obi don always dey vocal about the fact say mm. he just wan do one thing ah, make people ah, ah. understand am mm. so if you say obi come turn to president for 2023 maybe, maybe this 2027 if i don dey support return the favour dey hmm. support atiku to become president hmm. abeg make una leave us abeg. this advice be like say e come late o. Oh. i say the advice eh. anyway mo just take this voice note to mm, round up. to wrap up sharp sharp. Mm. ah chim mm. messages eh. Mm. e choke but we dey come more na no vex more na no vex so yeah, mo lis ten to this one. Uh, stop to dey call o oh, abeg no call no call no call time no dey. oh chimo no call o abeg na no call abeg RMB Oyako, my good friend. evening good evening Uh, let me- my name is Wale. So let me just chip in with this um, uh, this our topic. What the RMP said, it is true that Mm. we need to encourage people yeah so that people will be able to come out.

everybody will be careful mm. to come okay. out and say sir this is what's happening here oh, this is what's happening. thank you so much for your contribution you, we dey so you. sorry say so we mm. no fit take hmm. some other messages and voice notes mm. we dey hmm. hear time no go fit permit we dey run follow time we dey run oh, six o'clock top of the hour yanga tori dey come six pm office palava too we go still hear my king mo run dey go. yes sir. eighty nine point nine yanga fm.